Alright. Tajjeb.
Okay.
Mela, bħala parti mill-proġett il-kelma fil-komunità tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum il-ħamis wieħed ta' Ottubru qed nintervista lil Anna Maria Gatt. magħrufa wkoll tal-Bizzilla eh, permezz taż-Zoom u li se tkellimna dwar is-sena tagħha tal-Bizzilla. L-ewwel nett Anna Marija kif inti? Tajba, grazzi. Eh, mela, se nibda billi nistaqsik x'ħajrek taqbad din is-sena tal-Bizzilla?
Meta kont tfal kont inħobb nara eh, nisa dak iż-żmien għawet insemmi fis-sittinijat sebajnijat kienu kien ħafna nisa barra fuq is-siġġu ħdejn il-bib ta' barra jaħdmu l-bizzilla. Kont nħu pjaċir narhom jaħdmu, kolx kont nar ħafna ċombini u kont inħobb nisma' ċekċik tagħhom u jaġlu dawn l-anzjani l-iktar li kont nitaqa' magħhom kienu jaġlu. U dejjem kont affaxxinata kif għandek eh, ħafna njam u bil-ħajt imdawwar miegħu kif toħloq ehm, biċċa bizzilla. Eh, mama tiegħi sadattant kellha iċ-ċumbini ġo kaxxa ta' żraben merfuha kienu tal-mama tagħha x'kienet taħdimha, il-mami qatt ma ħadmitha. Eh, u qatt ma tatom li għax sadattant jien kont naħdem kraft soħrajn, eh, martiġenat bħal cross stitch, tapestry, knitting, crochet, kont inħejt, embroidery, xaġa żgħira. Però mbagħad meta żewġ fl-1988 tħalt ma tal-lifelong learning kif nafu għallu mhux dak iż-żmien kienet l-adult evening classes Eh, u bdejt il-lezzjonijiet hemmhekk. Eh, kont ma' waħda li ma' Ġozet Merċiqa li ovvjament daħlitni iktar fin-namra tal-bizzilla u bqajt nistudja eh, għal ammont ta' snin sa' kemm għamilt l-eżami tad-dipartiment. Umbat wara deċidejt li nagħmel il-lace making program ta' Malta imma l-ċentru ta' Għawdex. għamilt eh, is-City and Guilds u għamilt ukoll id-diploma in lay studies. U minn dak iż-żmien ma bqajtx inħares lura ehm, bqajt nagħmel ir-riċerka tiegħi, bqajt niskopri kif eh, tinħadem il-bizzilla, eh, kif jgħaddu l-ħjut, il-pari, fejn taqta ma taqtax. U għed niprofa nizviluppa u koll fiktar mod kontemporanju billi tradizzjonali tagħmillu xi ħaġa iktar biex nurikom, per eżempju, tal-ace artwork. Għandek xorta il-punti Maltin, għandek il-moski, li ovvjament format ta' siġra hija Tree of Life. U għandek iċ-ċumbaturi, u fin-nofs għandek it-tila, jiġifieri huma punti Maltin tradizzjonali li ovvjament tista' toħloq ehm, artwork biha. Tgħid li t-tradizzjonali taħdmu iva wkoll issa għandu rikom ehm, wara da. Imma biex inkompli fuq il-modern, ehm, l-istess ħaġa għandek it-tila u jkollox fuq it-trajbu tagħna mhux iċ-ċatt. Dak li ngħidulu l-imħadda, law ċin jgħidulu l-imħadda. U għandek xorta il-moski. U għandek eh, punti oħrajn li issibhom fil-bizzilla tagħna.
U bħala da xogħol li urejtni, kif taħdimhom? Ġifieri tibda minn xi ħaġa u tasal għal finali.
Għandi waħda mibdija bħalissa edha fuq it-trajbu. Għal ħafna ċurbini, il-rubber bands ma tantx, l-astiku ma tantx ħobb nużaħ. Imma meta nittrasporta minn post għal ieħor, dan ġament ikolli ċarruta biex tagħlaq. Din hija wkoll bizzilla Maltija imma kontemporanja, ħadd l-ispirazzjoni minn Ammonite li hija fossila. E, u magħha l-istess ħaġa ħloqt disin Eh, bil-punti ovvjament Maltina. Għandek il-moski, għax nħobbhom ħafna fil-fatt jekk iddu ngħidu, għandek il-xibka, il-net stitch, eh, għandek il-punt tal-balla, eh, il-nofs punt, għandek ħafna oħrajn eh, inkorporati fija. Ġifiri, jinħadem xorta fuq it-trajbu tagħna, ma naħdimx fuq trajbijiet Ġifiri, l-ewwel jkollok it-trajbu waħdu, imbagħad ikollok id-disin nassumi u xek. Għandek id-disin, eh, sorry, it-trajbu, għandek id-disin, eh, Id-dissin jkun lest jew impitter jina l-lum il-ġurnata sirt namlu jiena. Jgħidulu bil-Malti u koll ix-xempju. Għax fil-realtà inti d-dissin ħatuża wkoll il-ħajt u ħat għamel transfer eh, minn disin għal oġġett li huwa tessut. Eżatt.
Kollok iċ-ċombini. Fil-verità, eżatt. Eżatti.
Kollok iċ-ċombini u l-labar. U l-koll imdendel is-soltu l-kuxxinett, eh, il-pinkuxin għal-labar.
Eh, mela, eh, bħala sena tal-bizzilla, ġifiri, kif tgħidilna jkollok id-disien, eh, però din is-sena faċli titgħallim għallum jew eżempju inti qedtilna li mort ħafna lezzjonijiet ukoll biex taqbad isek fil-bidu kif tibda. Jiena nemmen ħafna li man li tipprova ma tistax tajt m'għandix paċenzja jew ma nafx eh, jew naraħ ikkumplikat qabel ma tpoġġi bil-qiegħda tagħmel it-trajbu fuq ħoġrok ehm, u tipprova b'xi ħadd ovvjament li jurik eh, u mbagħad li li jgħid li eħe nixtieq inkompli jew inkella le eh, dan mhux ma joċċa lija. Però nemmen ħafna l-ewwel trid tesperimenta, trid tipprova mhux darba eh, għati ta' xi waħda ftit ċans li lek innifsek biex eh, għax sometimes eh, tkun sorpriż, xi kultant tkun sorpriż bi kien nifsek tajt hija ra nixxi li nagħmilha il-ħaġa.
Tajjeb. U inti ovvjament kif qed bħala għodda tuża trajbu U tpoġġi hekk qudiemek u xek.
Għandek ovvjament bejn il-koxox. Bat ovvjament il-tura komdu li żommu għaw min iżomm bejn is-saqajn, għaw min iżommu fuq il-ħoġor, jekk pereżempju x-xogħol jinżillek ħafna l isfel tista' pereżempju taqbad fl-ixkun tal-plastik jew inkella pot tal-plastik biex tolli l fuq sakemm taħdem dak li jgħidu la kuxxinata.
Alright. U trajbu, trajbu nnifsu dak inti tagħmlu jew eżempju sibu tixtrih?
Ġili għamiltu jiena e, u ġili nixtrih ukoll, jiddependi. E, illum il-ġurnata li għamilt jiena U meta kont nagħti l-korsijiet, ovvjament eh, la tkun irrid daqsxejn numru eh, għal numru ta' nies ovvjament mhux ħanna nagħmel kollox. U jew inkella jġibu huma jkun bil-lest.
U mhux ikun magħmul jekk forsi tista' tgħidilna kif tagħmlu eżempju trajbu.
Importanti li jkun motti minħabba trap. Irid ikollok iċ-ċarruta li tatti Ehm, iċ-ċaluta li tatti. Irid ikollok ċaluta għal taħt iċ-ċombini minħabba li huma tal-injam biex ma jerħix. U ovvjament ikollok il-bizzilla tkun irromblata wkoll mela din hija tradizzjonali. Ehm, u għad-dissin tal-1880 bej wieħed u ieħor, ehm, għandek is-salib ta' Malta u il-festun U għandek is-salib dak li jdulu taċ-ċappa għax magħmul kollu moski. Il-parti ta' wek hija t-turnetta, tajjeb jgħidu la turnetta biż-żewġ għax hija naħdmu għas dak li jdulu straight edge eh, u din naħa ngħidulu ir-ras. U ovvjament eh, ikollok differenti ikollok f'dal każ għandi l-pizzi u l-pizzi magħmulin bl-antik għax għandek il-ħjut għaddejjin minn ġewwa n-nofs tal-pizzi. Bat ovvjament għandek it-trelis kannizzata bil-Malti u mbagħad għandek iċ-ċumbaturi biex jgħaddu il-pari tipprova taħbi ngħidulu bil-Malti tabbi lil kulħadd taħbi biex imbagħad ix-xogħol ehm, tagħtih lil festun li jmiss. Bl-Ingliż jgħidulhom motifs, Telly's motif eh, u għandek il-Maltese cross motif. Mbagħad għandek ehm, il-moski li ġi fjuret bit minn pari, ngħidulu late pair crossing bl-Ingliż, u ovvjament qed toħloq bordura. U f'dan każ il-bordura tista' ssir jista' jkollok eh, bl-anglu ta' ġismu 90 degrees jew inkella tħallih dritt u meta tagħmel il-bordura tiġmaħħa jinġema' biex imbagħad tinħit mad-drapp.
Eżatt, ġifiri inti tħid eżempju toħloq biċċa bizzilla u mbagħad taqgħadha ma' biċċa bizzilla oħra. Hawnhekk bħalissa għandi tliet metri li wieħed u ieħor għal baqa' li x'naħdem ftit ieħor. Huwa ħarir imma ħarir sintetiku, mhux ħarir il-propja. Ikollok iċ-ċarruta li tatti ehm, bil-labar, ikollok ix-xempju u meta taħdem biċċa sħiħa dak jgħidulu kuxxinett. Once li tinżel l-isfel dak il-kuxxinett taqla labar kollha wara li tkun ehm, ippakkjajt il-ċumbini ġo drapp Illum il-ġurnata hawn min juża l-lastiku, ġieli nużah jien jekk ikolli ħafna speċjalment, u tolli x-xogħol jew terfa' x-xogħol 'il fuq. U terġa' tibda minn fuq. Eżatt.
Eh, ġieli ehm, kellek xi sitwazzjoni fejn jinqalgħalek xi ħaġa jinqala' eżempju xi labar u titlef id-disinn kemm hu diffiċli li iżżomm kollox kif inhu?
Tista' taħdem b'ħafna labbar, però għandek ir-riskju li ħaj jissabdu, speċjalment jekk inti tgħix ġo post umdus. U ovvjament jiena nħobb nuża ftit labar għax nippreferi li x-xogħol jistrix. tħalli anka per eżempju tagħmlu tipu ta' bandla, ma mbagħad ix-xogħol meta tiġbed ta' x'inti meta tuża l-passives waħedhom qed jagħmlu tension. U speċi ta' xogħol jurik fejn huwa ġej tajjeb jew le. U għallura nuża ftit labar biex il-ħajt jiddendel ftit. Però mbagħad ovvjament bil-kumplament tal-labar ix-xogħol jiġi unit. Għax inkella jisek qed tagħmlu mod riġidu.
Eżatt biex ma jiġix miġbut id-drab. Eżatt.
Allura eh, trajbu ieħor, għax għandna żewġ tipi ta' trajbiet, għax aħna mdorin li naraw biss it-tawali l wieqaf. It-tribal ieħor huwa dan.
Għandhom xi jidher partikolari, trajbijiet? Ehm, f'dan każ, dan ma tista' eh, jekk hemm kartolina tal-1920 fejn għandek miktub Gozo Lace Makers. Eh, għandek żewġ fajliet, waħda bil-qeda qiegħda taħdem bit-trajbu kif nafu aħna, u għandek oħra li qiegħda bil-wifqa ehm, li għandha trajbu bħal da fuq mejda li bil-Malti jgħidu la riġla. Li ovvjament isserraħ fuq u da. E, jintuża, tajjeb, dan huwa disin Malti wkoll, e, il-meander, ma nafx jekk jista' xider sew, u hekk għamilt sempil. Għandek sempil. meandering u fin-nofs għandek il-moski wkoll u għandek iċ-ċumbaturi bil-pikot u f'dal-każ għandek il-moski taċ-ċappa, għandek il-festun tas-salib, tajjeb, u għandek il-palma wkoll. F'dal każ peress li inti għandek qed timxi forma ta' mewġ, allura eh, it-trajbu jgħinek biex jew taħdem bil-wieqaf jew inkella bil-mindum. U dan jkollu stenda liħ. U jew kol bizzilla Maltija. Di baqli l-aħħar ftit x'nispiċċa. Baqli l-aħħar nofs festu.
U bħala xogħol, ix-xogħol li tagħmel tagħmlu għalik jew tagħmlu eżempju għan-nies ikunu jixtiequ eżempju jagħmlu fuq xi għamara. L-iktar għalija, l-iktar l-iktar għalija. Però ovvjament kien hemm żmien fejn ġili ħdimt eh, fuq kommissjonijiet imma lil min vera ikun irid xi ħaġa proġetti ftit kbar il-goffi ngħidilhom jiena. Affarijiet żgħar ma llum il-ġurnata m'għandix ħin għalihom messaġġ. Eh, eh, ġili ħdiem tal-jurisdiction. Impitter id-disinni u koll, ma preparajġ disin. Eh, ma ma impitter id-disinni u bat jaħdmu ħaddieħor bħal tal-albi, tal-artari, jew inkella mant ta' tiċ, mant ta' preċett, jew xi blaws biex isir bil-bizzilla wkoll jew bizzilla madrab jiddependi dawk l-iktar. Mela, eh, semmejt li ħafna tipi differenti ta' xogħlijiet. Issa kull biċċa xogħol xi kemm toħodlok ħin biex tgħid l-estejta kollha, eżempju semmejt li tal-artal li hija biċċa xogħol kbira ħafna naħseb. Dik
Per eżempju, bħalma rejtek il-festuni tas-salib, dak bej wieħed u ieħor dejjem indum sitt sigħat. Għax jiena ovvjament ix-xogħol ikun irridu unit u mhix il-kwantità hija l-kwalità. Eh, jekk il-festun ikun ikbar, ġili ħdim festun ikun ikbar jisu ta' 5 cm, hekk 5 cm, bej wieħed u ieħor għandek 8-9 sigħat, u mbagħad skont il-mili.

Per eżempju, jkolli tmien ċombini flok erba, ovvjament id-doppju, hemmhekk irid inżomm ix-xogħol, irid inżomm il-pari flimkien, u mbagħad eh, nagħmel il-weaving. Jiġifieri dependi it-teknika.
Eh, sen saqsik xi oħra dwar it-trajbu. It-trajbu sewwa u eh, ġifieri il-wieqaf u kif ukoll il-mindut, minn ġewwa jkun fih xi ħaġa. Għandek żewġ tipi, jew tista' timlih b'dak l-edolu tal-qatta, l-istro, jew inkella hawn min jagħmel l-ċana, U mbagħad hemm ma nistax tiġi l-kelma tal-qatt tal-qatta sħiħa, mbagħad għandek ieħor l-istess strom it-tiben li jkun imqatta. Eh, Jon kella ċana b'dak il-ġismu. Però hawn min dal-aħħar hija jagħmel bil-ġablu, bil-polestajre. Eh, ovvjament huwa ħafif, feħfef, imma meta jkollok xorb ħafna ċumbini jibda jaqlek l-emmulaw mbagħad u jkun ħafif ħafna. Trid daqsxejn waħda toqgħod. anke biex meta ddaħħal il-labar ġo fih ix-xogħol joqgħod lok u nid u jistira.
Mela, u rejtna wkoll ovvjament il-ħajt li tuża iva. biex taħdem il-bizzilla. Dak hemm xi tip ta' ħajt differenti?
Mela, li jorejtek tal trajbu il-mindut li jkun sawi għafu kol, et nuża l-qoton. L-għażel huwa sintetiku u ovvjament tista' tuża wkoll l-għażel x'ismu il-propja. Tista' tuża mhux l-għażel sorry l-ħarir. L-għażel huwa linen. Sewwa. U l-linen l-għażel għandu l-gauges Il-ħarir jista' jkun il-pur ngħidlu jiena jew inkella l-ħarir ikun is-sintetiku u l-għażel ovvjament tista' tagħżel li taħdem bl-oħxon, ġalment ngħidu l-gauge number 30 jew inkella wieħed irqi ta' gauge 70 billi trajbu tagħna jifilħu wkoll. Però bat tista' tuża affarijiet oħra, pereżempju din hija bizzilla Maltija li hija kontemporanja Mixejħli fil-puntina, di ta' hija l-puntina. Eh, għandek ovvjament punti oħrajn, punt ta' xibka, ċumbatur, eccetera. Tajjeb, u toħloq disin eh, li huwa mhux tradizzjonali. U ovvjament tista' daħħal taħdem bil-wajer u wkoll maħdum fuq it-trajbu tawwali. Eh, tibda minn fuq u tibqa' niżla l-isfel. Tajjeb, u bat ovvjament eh, tabbi xogħol u tibqa' niżla l-isfel. U illum il-ġurnata jiġifieri sir tindaħħal buttuni, wajer, għaw il-ħajt metalliku, jiġifieri mhux li tintrabat Tesperimenta, ma tibżax tesperimenta. E, u bħala teknika, ovvjament għandek it-teknika tradizzjonali u għandek dik iktar kontemporanja. Forsi hemm xi tekniki differenti li għandhom ismijiet differenti apparti. Le, le, le, taħdem kollox normali, ġifiri taħdem b'mod tradizzjonali, ma mbagħad ovvjament sta għalik li inti toħloq l-immaġinazzjoni tiegħek u tipprova eh, tibnija l-ħaġa. Ma tajtx ma nafx, jiena l-kelma ma nafx ngħidu wara li nkun ippruvajt. Ngħid mhux ma nafx ma nexxilix, imma laħan nerġa' nipprova. Eh, kulħadd jista' jipprova huwa talent Tista' tiskopri, jiġifieri. Ehm, u jistaħdmu kulħadd, jista' jaħdmu ħirġilu nisa, eh, għamil żmien kont nallem is-subin jiena l-kolleġġ fejn kont bħala ekstrakurikulari kelli għaxar subin, tlieta minnhom għadhom jaħdmuh. Ehm, ħaduh bħala biex jispiċċaw il-Form 5, Eh, kienu fuq il-mezzi soċjali u koll u ġew intervistati u taw l-opinjoni tagħhom għax ovvjament minħabba gender issues. Mhm. Imma talent huwa talent. Eh, jekk inti taf taħdmu għaliex le, għaliex ma tippruvax. Eh, mela, apparti teknika forsi għandek xi snijiet ta' disinji differenti Eh, semmejtilna jidir li għettilna eżempju is. Għandek tal-festuni. Tal-festuni. Għandek tal-festuni, għandek tal-meander. U bat għandek oħrajn diktar antiki li huma bħal tal-bukket. Per eżempju, ġili sibon fit-triħi, bħal majm ta' San Pawl, ħazzebbuċ, eh, il-Belt eh, u ta' San Filip San Zebbuċ u eh, il-Birgu issibhom qishom forma ta' fjuretti. Hija bizzilla antika m'għandix hawnhekk ma ħaġi preparajta. Però mbagħad hemm ovvjament bizzilla l-oħrajn li ovvjament kienu jħadmu Malta u għalla volja huma teknika ta' barra mbagħad ġew żviluppati b'mod ta' Malta. Eżatt, għax bħalma jiġri dejjem. Eh, speċi aħna l-Maltin versatili ħafna u dejjem jisu kulħadd joħloq il- eh. Jinħadem ukoll dak li jgħidulu t-torsion. Torsion ikun bizzilla b'mod ġeometrika. ikollok kwadri, ċriki, dak li tibda bil-pari, tispiċċa bil-pari minn ma żid u tnaqqas. Eh, hija bizzilla wkoll li tinħadem hawn Malta, jiġi li inkorporaw fiha l-bizzil il-salib ta' Malta. Eh, però hija bizzilla li tinħadem kullum kien, hija internazzjonali. Jiġifieri meta tara bizzilla torxhom mhux neċessarjament hija Maltija. sakemm ma ddaħħalx il-punti li huma Maltin bħal punt tal-balla u l-punt Ingliż. Eh, dak huma l-iktar tnejn sinonimi apparti il-moski eh, li eh, jiddistingu l-bizzilla Maltija. U l-moski mhux neċessarjament ikunu ħoxnin, jiddependi il-ħaddima tal-bizzilla kif taħdima. Jew tħobbha rqiqa jew tħobbha daqsxejn waħda ftit mimlija. Eżatt.
U fil-fatt interessanti wkoll għax qedtilna il-punt tal-Ingliż. Eh, ġifieri kemm hija sinonima mad-disin. Mal. Sejja hekk forsi ġejja minn dak iż-żminijiet ukoll. Eh, għax inti kull ma jkollok tliet pari, u mbagħad jidħol b'tali mod li tiġi maħduma qisha l-Union Jack. Allura qisu fin-nofs mbagħad ikollok dak il-maqrud żgħir u ovvjament il-pari jerġgħu joħorġu. All right. Ma għandix eh, hawnhekk. Kieku websajt naqbel kont qed nipprepara biex nuri.
Forsi tista' għandek idea eżempju fuq din is-sena kemm taħseb li se tibqa' popolari fi żminijiet tal-lum? Eh, eh, ovvjament, kif qegħdin nagħmlu aħna b'mod virtwali dejjem tista' turi, però mhijiex l-istess ħaġa li kieku jiena qiegħda bil-qeda ħdejk. Eh, qed naħdem anke social distancing nista' nurik għax ovvjament qed tarani u qed nara li ma pari. Meta tkun fuq il-medja ma nistax ngħidlek isma' qbad dak il-par, eċċetera, iddum iktar. Mhm. Tista' ssir, minix qed ngħid li hija impossibbli. Jien iktar nixtieq nenfasizza fuq iż-żgħażagħ li kieku imqar jesperimentaw għax mal-ewwel jaqtaw qalbhom kif jaraw xogħolek bħalma orejt jiena jgħidu li komplikat jew diffiċli. Fir-realtà meta kont qed ngħallem lis-subien skop prew kemm hija rilassanti, terapewtika, tgħinhom ħafna wkoll biex huma jikkalmaw qabel ma jkomplu l-istudji tagħhom. U għandek sens ta' loġika, għandek sens ta' matematika fih e, titara li ma pari, kemm ħaddender, kemm ħadd eh, ikollok bżonn fix-xogħol fejn trid iżżid u kienet tkun interessanti ħafna. Imma xu pruvaw. Però mbagħad jew tħobba jew toboda x'kien hemm studenti oħrajn li provaw darba tnejn tlieta u qalu mhuwiex l-artiġjan għalina u skoprew li għandhom artiġjanat ieħor li eh, ħassew li huwa aktar eh, adattata li jom.
Alright. Fadlinna l-aħħar ftit ħin flimkien. Forsi qabel ma ma naqtaw tgħidilna eh, xi ħaġa dwar ix-xogħol tiegħek fuq il-kostumi.
Mela le, em, bħala kuratriċi ovvjament qed nieħu ħsieb il-kollezzjoni eh, nazzjonali. Em, em, diversi eh, em, epoki, ovvjament l-iktar li huma antiku ma dak li huma jgħidulhom il-Coptics, u illum il-ġurnata qed niġbor ukoll dak li huwa eh, riċenti. Riċenti ġifieri anke tan-1980s u 90s il għaliex għax diġà dew 20-30 sena li titħalli l-kollezzjoni għal ġenerazzjoni li tal-qoddim. Il-lan tal-kollezzjoni hija edukazzjoni primarjament, tista' l-exhibitions, riċerka, studju, għandek dak li eh, l-education u l-outreach program, tista' ssir eh, kemm flaqat jew inkella fuq eh, medja soċjali. U s-sabiħ tagħha il-kollezzjoni mhux biss għax hija kollezzjoni, imma li eh, ħadd iskopri l-istorja biex nagħti eżempju jekk jiena ġibart donazzjoni ta' libsa ta' tiċ li hija ta' 1904, 1910, 1917, mela dak il-perjodu li l-biżi tat-tieġ kienu suwed mhux kif nafu llum il-ġurnata li huma bojot u ma kienux tat-tull. U bat tara il-ġulri li kienu jilbsu bil-barbazzal, bil-broċis, eh, iż-żraben li kienu jilbsu, it-tip ta' kalzetti, Jiġifieri għandek perjodu ta' żmien u bad tara jekk tara tal-preċettijiet tara l-iżvilupp tal-mant minn mill-antik għallum il-ġurnata. Ehm, tara biex nieħdu eżempju tal-bizzilla għandek il-bizzilla tal-idejn u għandek il-bizzilla tal-magna li għandek il-prestiġju tagħha wkoll. Ma jfissirx u xija tal-magna allura ma tiswa xejn. Biss biss minn għamel l-invenzjoni tal-magni Hija wkoll artiġjanat sabiħ. Ekku.
Eh, tifhem u eh, speċi ta' hija hija huwa wirt. Huwa wirt nazzjonali, hemm ħafna xatt iridu niskopru. Il-kostumi mhumiex biss dak li ħna nafu l-antiki, mhux biss dak li huma tan-nobli, mhux biss dak li ngħidulhom tal-peasants. Anka l-ħwejjex li nibsu llum il-ġurnata fihom storja Ehm, issa jekk ħetitix in-nanna, il-mami, it-tija, eh, hemm storja waraja għaliex ma xtratix lesta. Tajjeb, eh, għandek in-namra, eh, għandek l-iskil tal-ħjata, ħjata bl-iskwerra, ħjata minn pattern li sibt fi ktif, magazin, fuq il-medja soċjali, waqt li tkun qed twittex sib eh, patterns dejjem għandek tiskopri. Eh, tajjeb, kienet interessanti ħafna u jekk nkunu nistgħu darb'oħra nintervistawk fuq xogħolok bħala kuratriċi wkoll għax interessanti ħafna l-fatt li tara dak il li jatuk speċi informazzjoni fuq perjodu u era ta' żmien differenti ħafna minn tagħna. U speċjalment meta tkun eċt, ma nafx jekk inti eċt l-era tal-bell bottoms, l-era tal-miniskirts, tantem eh, xi tfittex dwarha u tantem interess u Eh, li tabtek ċertu nostalġja u tajt min jaf minn li bisom il-ħwejjeġ minn kienu, bat għandek istorja tal-persuna, hemm ħafna x'tiskopri. Bat għandek mhux biss il-bis, għandek dak li huwa ekklesjastiku, eh, hemm diversi. Eh,